Xana why masirha ma rila or xana why sirha ri rila a ni mi kuma ku vanhu van'wanyana i ta ku byela ku a ni yi a sirheni ra kokwani a sirheni ra malume a sirheni ra hahani or a sirheni ra wun'wani wa ka hina or papa or mhani loko ni fika laha ni kuma sirha leriya loko ni ri languta ri rila. Loko ri rila ivi ni hlamala ku why sirheleriwani ri rila a hi nge loko mi ya kona mi fika mi kuma sirha leriya ri wile loko ri ku vekeriwa tombstone loko ku ri a ku na tombstone mi kuma ku sirha leriya ri endleni ri tlhome lero na n'wina mi nga tlhela mi khoma hi tingana loko mo ta na vanhu lava mi tivaka loko ku ri mi famba hi movha ya mavayivayi or mi tirha kahle or mi va kahle a ku why a nga xaveli munhu loyi a ka vona ribye mara i tirha kahle i hola kahle i na mali ma ni twisisa kumbe loko mi fika a sirheni leriya mi kuma ku masiku lamawani a ni ma swi tiva ku fika ku vekeriwa ti-face burik ku pheviwa ku va kahle ku hayi i nge he tshama nyana tin'hweti to karhi or lembe hi ta vekela ntombisweni mi kuma swilo leswi swi fayeleriwini ingaku lo fika munhu na piki a fika a celecela a susa swilo leswiya. ivi mi ku yini vanhu va tiko leriwani va na mavondzo why va huma hi sirha ra ka hina ri ri roxe laha man'wani vona va nga ma landza na loko mi kuma ku sirha rero ri le xikarhi ka masirha man'wanyana ku na tombstone mi kuma ku tombstone liya yi wile mara mi ti vutisa ku why loko ku ri i tihomu ti nga endla xihoxo ti nghena or i timbuti or i munhu why a nga rhangangi hi lama man'wani ma nga sayitini a ta ta huma hi rero ri nga ku laha xikarhi. loko mi vekile swilo swa swiyindlu a swi vekeriwaka masiku lawa mi kuma xihahlukile ka masirha lama nga kona kwalaya ma tele u kuma ku no masirha vo ma five hundred six hundred mara ku ri na n'wina ntsena ri ri ri ri hahlukile kumbe sweswi masiku lama mi kuma ku vanhu vaakatiko va endla yini ku humesiwe nyana swithubohani swithubohani ku hayi. sesi va le tribal ka Ndhavezitha ta ku hayi Ndhavezitha va thola vanhu vo karhi ku mi ta hamba mi ya basisa le masirheni loko va heta va xuta swifaniso va yisa proof ka Ndhavezitha Ndhavezitha va va print va veka laya va ku hayi hi leswi va yile va ya tirha vanhu va basisini se ku laveka mali ivi mi kuma ku loko ku laveka mali mi humesa ivi loko n'wina mi ya le mi kuma ra ka n'wina ri roxe ri nga hlakuriwanga mi ti vutisa ku why i mi ya mi ya report va humesa proof va mi komba va ku hi leri basisiwile. Ivi mi ti vutisa xivutiso na n'wina ma ni twisa se laya loko hi ku va kwatile or ra rila va va va kwatile hi swilo swo karhi kumbe va kwatise hikuva n'wina mi nga endlangi swilo swo karhi leswi va nga mi byela ku mi swi endla va va va kwatise yini kumbe va lava mphahlo. kumbe ku na swilo swo karhi kwala mutini tanihileswi swi vulaka a swi fambi kahle swa va kwatisa mi tshama hi tiholovo mi tshama mi kha mi endla swilo swo huma endleleni swi tsakisa vamatiko ivi va ku hi ta kwata hi ndlela leyi va ta kota ku swi vona ivi loko mi tsutsumela mi ya ka tin'anga ta xintu tin'anga ta xintu ta fika ti mi byela ti ku hayi. vanhu lavaya va kwatile or munhu luya i kwatile laha a nga tlela kona i le ku rileni i ririsa hi mahanyelo ya n'wina ku cincana mahanyelo munhu luya laha nga tlela kona i kwatile i ri i khale mi nga lava ku tata mi ta n'wi vekela tombstone i khale munhu loyiwani mi nga n'wi phahli mi endla nyana swiphahlwani kwala kaya mi n'wi tsundzuka. i khale munhu loyiwani loko a famba laha misaveni i te mi endla swilo swa so na so a mi swi endlangi se i ndlela ya yena ya ku va a rila a ri leyi a nga kona ku mi komba ku ni kwatile ivi mi suka mi ya ku mi ya ka tin'anga teto va fika va mi endlela swilo ivi mi ya mi ya phahla swi va kahle ivi a ndzhaku ka tin'hweti timbirhi loko mi ya le masirheni mi kuma sirha ri ri kahle sirha a ra ha ri ku rileni se loko hi vulavula hi ku rila ka sirha hi va hi kha hi vulavula hi swona sweswo dankie.